Nyaya dzekutenga nekutengesa mashares dzinowanikwa pastock market. Regai ndigare ndataura kuti stock market handiyo stock exchange, asi kuti stock exchange ringori bandiko remustock market. Zita rangu ndinoitwa Nigel Jack, mutori wenhau, uye ndinogadzira zvirongwa zvine chekuita nekufambiswa kwemashoko. tiripo nhasi pastock market stock market ine mabandiko anokwana kuita mashanu kuti ishande zvakanaka bandiko rekutanga regulator regulator basa rake nderekuona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka muchirungu anenge achinzi overseer unoona kuti hapana ari kutyora mutemo here zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here mumamakets ndiregulator here muzimbabwe regulator isecurities and exchange commission of zimbabwe tapedza nebandiko rekutanga toenda pabandiko rechipiri Bandiko rechipiri tinoona pane stock exchange, izwi ratagara tichingonzwa stock exchange, dzimwe nguva inozivikanwa nekuti the boss. The boss kana kuti stock exchange ndo panowanikwa pane building yacho, makombiyuta acho nevanhu vacho. vanenge vachimhanya mhanya varimo kuita basa rekutenga nekutengesa mashezi saka tinoona kuti ibandiko rechipiri iri rechitatu rekuti bandiko rekutanga nerechipiri hazvigone kushanda kana risipo makambani nyika ine makambani makambani aya anotenga nekutengesa mashezi uye bandiko rechina tinoona matraders nemainvestors sei tichiti uyu nditrader trader anoita bhizimisi rake kwakanguva kapfupi imomo mustock exchange asi investor aiwa anotogodza achiita basa rekutenga nekutengesa mashezi tapedza naro bandiko rechina iro taakuenda rechishanu aiwa rechishanu rakakurisa rine vanhu vakawanda ndo rine nhamba huru yevanhu vanomhanya mhanya mustock exchange anonzi mamarket intermediaries aiwa vanhu ivavo vanomhanya mhanya ana munyayi venyaya dzemari kunoudza ari kuda kutenga kuti zviri kuita marii ari kuda kutengesa atengesera uye ane anokwanisa kutenga ndo anonzi mamarket intermediaries vamwe wacho tinowanzwa vachinzi mabrokers mamwe mazita ayo vamwe wacho tinonzwa vachinzi mamerchant bankers mainvestment bankers ayo vane mazita akawanda kani zvichienderana nekuti vakadzidza zvipi saka tinoona kuti ndo mashandiro anoita stock market kana bhizimisi richiitwa mustock market pakati pekambani nainvestor kana kuti kambani natrader kana kuti pamakambani mairi tinoiti iwawo ndoatinoti maprimary markets asi kana roitwa dhiri ratinoti dhiri kana kuti kutenga nekutengeserana kwamashares koitwa pakati pema pevanhu vaviri vatinoti maindividuals muchirungu anonzi masecondary markets iwawo zvinoitwa mustock exchange pane yatinoti over the counter market kana kuti business rinozoitwa haa iro rinongoitwa zvekare pakati makambani mairi kana nemainvestor matrader kana vanhu vanenge vachitenga nekutengeserana mashezi asi vanenge vasingazviite mui mustock exchange zvinenge zvaakuitirwa kunze kwestock exchange tombotarisa iyo stock exchange muno muzimbabwe tine mastock exchange maviri ane mbiri yekutanga yakabvira kare 1896 ndo payakaestablishwa muchirungu anti payakatanga kubva ipapo yaiita bhizimisi nemari yemuzimbabwe kusvika 1993 ndo payakazotangawo kubvuma yainzi foreign investment 1993 zse zimbabwe stock exchange yakatanga kubvuma foreign investment ko imwe stock market ya stock exchange yatinoona muno muzimbabwe ndeipi tinoona vfex vfex yakatangwa manje manje apa muna 2020 basa rayo kuti inyanyoona nyaya dzekutenga nekutengeserana mashares dzichiitwa nemaus dollar ikoko kuvic force tinoona kuti zvakanyanyoitirwa special economic zone inonzi victoria force takambotaura nezvemaspecial economic zones tichiti nzvimbo dzinoitwa bhizimisi zvakati siyanei nekumwe kwese saka tinoona kuti basa rinoitika mastock exchange rinoitika zvikari nemhando mbiri rinoitika vanhu vachifamba kutopinda imomo physical business koita rimwe rinoitika virtually vanhu vanenge vakangotarisana nemakombiyuta kudai twuma nhamba twakawanda tunenge tuchingouya zvose izvozvo zvinowanika mumastock exchange asi tataura takati mabandiko mashanu ndo anowanikwa mumastock markets uye kuti stock exchange iriyo ndo injini kana kuti mwongo panoitikira zvinhu mumastock markets tinotenda nekuteerera subscribai kukwanisawo kusheya nekulaika uye chekupedzisira kudzvanya kabhero ako kuti murambe muchiziviswa kana tichinge takanda chirongwa chitsva saizvozvi maita basa